Croeso pawb. Um, diolch yn fawr i chi gyd am ymuno dyn ni heno. Um, fe enw i yw Mabli, fi yw Cadeirydd Cenedlaethol Cymdeithas yr Iaith, um, a dyma'r cyntaf mewn beth dyn ni'n gobeithio fydd cyfres o ddigwyddiadau yn arwain lan at yr etholiad um, flwyddyn nesaf yn trafod gwahanol agweddau ar y Gymraeg a'r um, galwadau yn ein dogfen weledigaeth ni ar gyfer Llywodraeth nesa' Cymru, sef mwy na miliwn dinasyddiaeth Gymraeg i bawb. Yym ac yn benodol, dyn ni'n awyddus iawn i archwilio'r cysyniad yna o ddinasyddiaeth Gymraeg i bawb a'r alwad bod ni eisiau i Lywodraeth Cymru nesa, sicrhau fod pawb yng Nghymru yn ddieithriad, yn gallu dysgu, defnyddio a mwynhau'r Gymraeg mewn modd ystyrlon yn eu bywydau nhw bob dydd. Felly, um, pwnc y drafodaeth ni um, heno yw y uh, Gymraeg a'r frwydr yn erbyn hiliaeth. Um, dyn ni fel mudiad cymdeithas yn credu'n gryf fod y frwydr dros y Gymraeg ynghlwm â'r frwydr dros ryddid i bawb. Ond yym dan ni hefyd yn gwybod bod 'na yym ffactorau strwythurol ar draws ein cymdeithas a hiliaeth yn cau pobl allan o'r Gymraeg ar hyn o bryd, er enghraifft trwy'r system addysg. Dan ni hefyd yn gwybod bod agweddau a gweithredoedd hiliol yn bodoli ar draws ein cymdeithas, gan gynnwys ymysg siaradwyr Cymraeg. Ac yn aml mae yym pobl ddu a phobl o leiafrifoedd ethnig sy'n siarad Cymraeg a'u profiadau nhw yn cael eu anwybyddu neu eu diystyru. Mae hefyd yn amlwg nad yw'r Llywodraeth, cyrff cyhoeddus, yym na ni fel mudiadau Cymraeg wedi wneud digon i sicrhau bod ni'n cynnwys siaradwyr Cymraeg o bob cefndir ac wastad yn ystyried eu profiadau nhw. Na chwaith, um, ydy digon o waith wedi cael ei wneud i sicrhau bod holl gymunedau Cymru yn cael mynediad at yr iaith. Felly, un o'r pethau mae ein dogfen mwy na miliwn dinasyddiaeth Gymraeg bawb yn wneud ydy cynnig Rhai camau i fynd i'r afael â hyn, gan gynnwys addysg Gymraeg i bob un o plant Cymru, gwersi Cymraeg am ddim i bob oedolyn, cronfa mynediad at yr iaith i daclo'r rwystrau sy'n stopio rhai pobl rhag gallu dysgu, a dyletswydd newydd ar gyrff i estyn allan at grwpiau sy'n cael eu cau allan o'r Gymraeg ar hyn o bryd, um, gan gynnwys yn benodol um, cymunedau croenliw, pobl ar incwm isel a mudwyr. Ond yym ma' gynnon ni panel wych o siaradwyr heno, yym a dwi'n awyddus bod chi'n clywed yym lot mwy ganddyn nhw na fi, yym felly yym bydda i'n troi atyn nhw i gyflwyno'i hun, yym wedyn dan ni'n mynd i drafod rai o'r themâu pwysig yn y maes yma, a mi fydd 'na wedyn yym cyfle i chi fel cynulleidfa yym gofyn cwestiynau trwy'r Q and A yym os ydych chi yn yym yn y digwyddiad Zoom fan hyn. Yym by- 'dyn ni hefyd yn ffrydio'n fyw ar Facebook a 'dyn ni'n recordio'r digwyddiad felly yym bydd cyfle i bobl wylio nôl yym ar ôl hynny. Yym felly wna i droi nawr yym at y pna- panel a os ga' i yym ofyn i chi gyflwyno eich hun felly yym wna i fynd atat ti gynta Natalie. Ok hi yym diolch am yy roi gwahoddiad i fi fod yy rhan o hyn. Yy Natalie Jones ydi enw fi yym dwi'n hyfforddi i fod yn athrawes yym Cymraeg ar y funud yym a dwi mam a dau o blant gynnai a dwi'n wraig a ma' fy n- f- ma' fy ngŵr i yn Cymro hefyd yy felly dwi'n falch iawn i fod yn rhan o hyn. Wel, diolch Natalie. Um, a Toda? Pawb, enw i di Toda. Dwi'n dod o Penagroes um, a dwi'n astudio yn Llundain ar y fyd Sport Science yn Prifysgol. Um, falch iawn i fod yn rhan o hwn. Diolch. Um, a Savannah? Helo pawb, diolch yn fawr am y gwahoddiad i siarad heddiw. Um, fe enw Savannah Jones, cafodd fy magu yng Nghaerdydd. Um, nes i raddio o Brifysgol Lerpwl um, gyda gradd yn y gyfraith ac eto o Brifysgol Gaerfaddon gyda gradd meistr ym mholisi cyhoeddus. Um, rwyf nawr yn gweithio yn y sector addysg uwch fel rheolwr ehangu mynediad a chynhwysiant ac yn gyfarwyddwr ar fwrdd mudiad meithrin.

sydd heb gael eu trafod digon, yym ac yn dilyn yym protestiadau dan ni 'di gweld ar draws y byd eleni fel rhan o'r symudiad yym 'ma bywydau dy o by- o bwys' a 'Black Lives Matter', ma' 'na wedi bod mwy o drafodaeth ynghylch hiliaeth, yym hanes imperialaeth a thrais yr heddlu, gan gynnwys yma yng Nghymru. Felly, o'n i jyst eisiau gofyn i chi yn gyntaf, o persbectif chi, yym be dych chi 'di be ydych chi'n meddwl mae rhai o'r trafodaethau yna wedi dangos am hil a hiliaeth yng Nghymru heddiw a sut ydych chi'n teimlo am safon y drafodaeth ynghylch hiliaeth yng Nghymru a falle sut gallwn ni wella hynny? Um, sa'n gwybod pwy sy'n eisiau cychwyn? Sa i'n meindio cychwyn? Iawn. Ie yym so o'n i'n deud beth dwi wedi sylwedd sylweddoli ydi fod yym llawer o pobl yn anwybyddu'r ffaith bod hiliaeth yn mynd ymlaen. Yym mae'n yym topic anghyffyrddus a weithia' ma' pobl sy ddim yn teimlo bod nw'n hiliol ddim eisiau cael y sgwrs yna, achos maen nhw'n feddwl, dw, dwi ddim yn hiliol, felly pan ti'n siarad i fi am hynna. Ond yn anffodus, beth sy'n digwydd weithiau ydy bod hiliaeth yn digwydd o dan trwyna pobl fel yna, um, sydd ddim yn weld ei hunain yn hiliol, ond maen nhw'n gadael i'r hiliaeth digwydd achos dyn nhw ddim eisiau um, uh, wynebu'r ffaith bod o'n ddigwydd, neu weithiau maen nhw jyst ddim yn sylweddoli achos maen nhw'n jyst mynd o gwmpas bywydau nhw a dim yn deall bod weithiau bywydau pobl du yn fwy anodd um, oherwydd, um, fel ti'n deud, strwythwyr um, mudiadau sydd wedi gwneud bywydau ni'n fwy anodd. Um, dydy hiliaeth dim bob tro yn um, gweiddi allan. Dio ddim bob tro. Bod, ma, dwi wedi cael rhywun yn galw fi'r enwyd jyst chydig o misoedd yn ôl yn dod allan o siop rhywun do'n i ddim yn, yn, yn abod. Um, dydw i ddim yn cael hynna bob dydd. Fel arfer, unrhyw hiliaeth dwi wedi cael, mae wedi bod yn lot fwy subtle na hynna. Ond ie, yeah, mae'n amser i pobl Cymraeg sydd yn lyflu, sydd ddim yn hiliol, i deall bod o yn digwydd a bod ni angen help nhw i sylweddoli pryd mae'n ddigwydd, a dim jyst anwybyddu, anwybyddu hynna. Ie, yeah, sa'n gwybod tod a Savannah, os oedd hwnna'n um, adlywir chi, sut chi'n meddwl am bethau? Dwi'n cytuno. Um, Nwch chi ofyn y cwestiwn eto? Gael i clywed y cwestiwn eto? Ie, yeah, I suppose, um, y cwestiwn oedd fel, gyda phopeth sydd wedi digwydd eleni o gwmpas fel um, mm. y mudiad Black Lives Matter, bod e wedi sort of, mae wedi sbarduno lot mwy o drafodaeth um, mm. ar draws y byd ond yng Nghymru hefyd yn amlwg. A bod e jyst, um, o'ch perspektif chi, be chi'n meddwl mae hwnna wedi dangos o gwmpas fel y dealltwriaeth a'r, a'r trafodaeth o hil a hiliaeth yng Nghymru? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni yn cael y trafod, uh, trafodaeth yma. Um, ond dwi'n meddwl bod dwi'n siŵr bod i expose yn Cymraeg, ond dwi'n meddwl bod o wedi dangos bod hiliaeth yn bodoli yn llefydd fatha mm. Cymru. Um, y pethau eitha um, diversity yn dawnsio ar ITV um, a protestio. Um, gathen nhw, gathen nhw llwyth o, um, beth yw'r gair? Um, chwilio am y gair ydy yn Cymraeg li. Um, cwynion, fatha llwyth o complaints amdan y protest nath nhw rhywbeth sy'n hollol peaceful ond cafon nhw y mwyaf o complaints gath ITV y blwy- am yr holl blwyddyn. Yym dwi'n meddwl bod hynna'n dangos fel wnaeth Natalie ddeud, dydy hiliaeth ddim bob tro yn rhywbeth sydd yn explicit a rhywbeth sydd yn yym amdan fatha yr N-word a pethau fel 'na yym sydd yn digwydd dal i fod yn llefydd fel hyn ond dwi'n meddwl bod bod o'n mwy amdan yr yr uh, opinions a agwedda pobl sydd ddim yn siarad i fyny. Mm. Yeah. Dwi'n dwi, cytuno gyda be mae Toda a Natalie wedi dweud, really. Um, dwi'n meddwl bod y blwyddyn yma wedi bod yn un anodd, yn sialens, um, yn bersonol ond hefyd i bobl fel fi hefyd. Um, dwi'n croesawu bod Cymdeithas y Iaith wedi sylweddoli nid broblem rhywle arall yw hi, a bod hiliaeth yn digwydd yn ein cyneddu um, iaith Cymraeg ni hefyd. Um, Dwi'n gwybod mae yna lot o terminoleg sydd wedi bod yn mynd o gwmpas sy'n sy anodd ac yn anghyfforddus. Um, felly mae yna ffordd i fynd, dwi'n meddwl, yn enwedig mewn cymunedau lle does dim lot o amrywiaeth. Mm -hmm. Ond dwi'n meddwl bod yna, bod yna lot fedrwn ni'n neud a dwi'n siŵr bydd ni'n sôn am addysg, ond um, dwi'n meddwl bod rhaid ni gydnabod bod y fraint bod gan pobl wyn, um, bod rhaid nhw wneud rhywbeth gyda hynny. Mae gyda nhw fantais a mae rhaid i bawb fod yn rhan o'r newid. Dwi'n meddwl dyn ni gyd eisiau gweld. Um, ac felly dwi'n meddwl bod um, mae rhaid i ni, well, mae rhaid i ni sicrhau bod mi, ddi, mi ddim yn edrych fel bod y trafod, trafodaeth yn un pynciol, ond bod yn un hirdymol, hirdymor, really, um, os dyn ni wir eisiau gweld newid dros y degawdau nesaf, um, a bod angen sicrhau bod mudiadau eisiau wneud y newid yna, bod nhw'n fodlon wneud yr gwaith caled sydd angen ei wneud gan sôn a gan siarad gyda cymunedau um, lleiafrif ethnig hefyd. Ie. Yeah. OK, ie, yeah, na, definitely. Um, a ydych chi fel rhywbeth fi jyst yn pigo lan o fel um, be ydych chi wedi gyd sôn amdano fyna yw fel natur penodol i rai'r pethau yma yng Nghymru ac yn arbennig o fewn um, cymunedau sy'n siarad Cymraeg. Achos fi'n meddwl, falle, sa'n gwybod os byddwch chi'n cytuno, ond bod 'na wedi bod tueddiad weithiau i meddwl mai, ie, ma' hyn ddim yn broblem yng Nghymru a dyw e ddim yn broblem i ni fel siaradwyr Cymraeg, yym ni'n croesawu gair, ni eisiau cynnwys pawb, felly ma' pobl was- ddim weithiau yn gweld yym lle ma'r agweddau yna yn bodoli yn y gymdeithas Gymraeg fel ma' nhw'n bodoli ym mhobman. O'n i jyst yn wyndro, ydych chi'n meddwl bod 'na fel elfen benodol i agweddau hiliol o fewn cymunedau Cymraeg. Um, Sa'n gwybod os um, Todas, ti eisiau cychwyn? Um, Dwi'n meddwl bod um, dwi'n eiliad i meddwl amdano fo. Um, dwi yn meddwl bod 'na ryw agwedd penodol i i hiliaeth yng Nghymru. Yym dwi'n meddwl achos does 'na neb yn rili marw dros y peth, mae'n hawdd i uh, anwybyddu, ond dwi'n meddwl um, os so pobl eisiau clywed amdan yr, yr issue, yr problem, mae'n hawdd iawn i glywed gan pobl pobl duon ar draws Cymru um, amdan sut maen nhw wedi cael eu drin yn, yn bob ffyrdd, um, sy'n yna'n gallu bod yn ysgol. Dwi wedi cael profiad eitha drwg yn ysgol, um, um, sy'n hynna'n gallu bod yn gwaith, ond rhywbeth, ond dwi'n meddwl bod pethau'n hawdd i anwybyddu achos dyn nhw ddim mor, uh, ddim mor violent na yn, um, na yn gwledydd eraill. Um, ond dwi'n meddwl bod agwedda di lot o'r, di lot o'r problem. Um, achos bod fi wedi dysgu Cymraeg, mae pethau wedi bod yn haws i fi, ond i illa dad neu chwaer, maen nhw wedi cael um, problemau a gweld o'n lot anoddach i setlo yn Cymru, yn Gogledd Cymru, achos dyn nhw'm yn siarad yr iaith mor clir a ella fi. Yym, dwi'n meddwl bod, bod, sorry, wedi past yn Cymraeg. Uh, gorffennol. Dwi'n meddwl bod gorffennol um, Cymru a Lloegr yn adio i'r peth. Um, achos 'di o ddim jyst amdan lliw croen, ma' 'na ma' 'na llwyth o hanes rhwng a hanes eitha drwg rhwng Lloegr a Cymru. Mm -hmm. Felly dwi'n meddwl um, bod lot o hyn yn effeithio'r ffordd mae pobl newydd yn cael eu drin pan nhw'n dod, achos os ti'n Saesneg a ti'n ddu, mae'n ma gallu, ie, yeah, adre i'r pobl. Mm. Ie, mae hwnna'n rili really diddorol o ran y gwahanol brofiadau a'r gwahanol hunaniaeth a sut mae hwnna'n effeithio pethau. Um, Natalie neu Savannah, ydych chi'n meddwl bod na fel bod na agwedd penodol i, i hiliaeth o fewn cymunedau Cymraeg. Ie, mae yna elfen. Um, fe, nath un o chwiorydd fi deitha fi, nath erioed deitha fi am blynyddoedd yn ôl, um, nath rwy'n deitha hi oedd hi'n pwysio bygu um, fy mrawd bach i, um, a nath un o cymdogion ni, fel oedd hi'n mynd heibio hi, deud, paid â redeg fi drosodd y bitch ddi, wrthi hi. Um, a nath, oedd hi mor sioct bod rwy'n wedi siarad gyda hi fel Oedd hi'n siarad Cymraeg. Um, ond oedd hi mor upset, oedd hi'n methu deud wrth neb bod hynna wedi digwydd. So, fel mae Toda yn deud, oce, okay, um, da chi'n ymweld storïau o um, pobl yn cael eu ladd gan yr heddlu yn fan hyn, ti'n mynd clywed y pethau yma, ond mae pethau fel yna yn effeithio iechyd meddwl pobl, mae dal yn cymryd bywyd. Um, a mae yna enghraifft o um, hogyn bach o Caerdydd gafodd ei ladd gen rwy'n classmate, dwi'n meddwl wedi cael ei gwthio i fewn i dŵr a wedi marw, a chwarae gwmpas o'i nhw, ond tibod, dyw'r teulu yma ddim wedi cael yym y cymorth genhedlu ddylen nhw wedi cael. A ma' a gallwch chi jyst ddim ond helpu feddwl os oedd yr hogyn bach 'na'n wyn fysa fo a'r boi sy oedd wedi pwysio fo i fewn i'r dŵr os oedd o'n ddu, so oedd o ffor' ar- ffor' arall fysa petha wedi ca'l eu yym delio gyda yn hollol wahanol. Hmm. Yym felly ma' 'na elfen yn anffodus. Ie yn sicr. Hmm. A Savannah? Ie yeah, dwi'n dwi cytuno eto gyda ddim yn Natalie a Tywed wedi dweud bod bod 'na hiliaeth strwythurol yn bendant yng Nghymru. Um, falle bod e ddim mor gwladwy ond mae hi mae hi yno. Dwi'n meddwl mm. bod y delwedd traddodiadol hefyd o bwy sy'n siarad Cymraeg neu be mae, be mae Cymru Cymraeg yn edrych fel. Uh, dyw hynny ddim yn amrywiol iawn um, ac yn cyfyngu felly ar um, nifer o bobl o lleiafrif ethnig sydd am siarad Cymraeg. Um, a fel oedd Toda yn dweud, um, o'n i wedi ddysgu Cymraeg hefyd, a weithiau mae yna agweddau um, anfwriadol tuag at dysgwyr, yn, ac os ydych chi'n, fel fi'n, hil gymysg, neu'n dod o lleiafrif ethnig ac yn ddysgu Cymraeg, um, mae rhaid i chi, mae ma yna dau beth, mae yna dau rwystr fyna, mae rhaid i chi trio um, mynd drosodd, ac felly mae'n anodd weithiau gael yr hyder um, i barhau neu gael yr ymdrech i um, eisiau barhau gyda'r iaith pan ydych chi'n wynebu'r sialensau mawr yno. Um, so dwi'n dwi meddwl fel mae Natalie a Tori wedi dweud, ni wedi clywed mwy gan bobl fel ni yn ddiweddar iawn, ond um, sa'n siŵr am faint bydd, bydd hynny'n parhau a os, os byddwn ni wir yn gweld newid o ran jyst clywed straeon yma nawr, a fydd ni'n gweld newid yn y dyfodol. Mm. Mm. yeah, ydych chi'n um, ydych chi'n meddwl mae'r syniad yna o'r um, y syniad o neu'r ystrydeb um, fel stereotype o pwy, pwy yw sort of siaradwr Cymraeg um, yeah. typical, be maen nhw'n edrych fel, ble maen nhw'n byw, um, pa fath o incwm, pa fath o swyddi maen nhw'n wneud. Ydych chi'n meddwl bod hwnna'n um, rhan fawr ohono fe hefyd? Ie, yeah, bendant. So, un o'r uh, resymau dwi eisiau fod yn athrawes ydy'r ffaith bod neges i rioed athrawes di brown yy mewn yy ethnig lleiafrif yy bron o gwbwl, yym a m- m- mae'r ddylai plant weld eu hunain yn y pobol sy'n dysgu nw yym yy t'wbo mae fe- nath Tilda deud rwbath yym a Savannah am y ffaith bod t'mo' weithie ma' pobol yn edrych arnoch chi am bo' chi'n du a jyst yn cymeryd o bo' bo' chi ar dy wylie. neu yym bod chi wedi dod o Lloegr yym a dwi actually wedi cael pobl yym sy'n wedi dechrau fod yn gas efo fi ac wrth i fi siarad Cymraeg yn ôl iddyn nhw, maen nhw wedi newid a wedi bod yn lot tibod wedi bod yn neis wedyn. So mae hynna'n ddangos bod ok ti 'di edrych ar lliw fy nghroen i a wedi cym- feddwl yn syth bod fi ddim yn siarad Cymraeg, bod fi ddim yn Cymraes. Yym a di- tibod, 'di pethe fela ddim yn iawn. Pethe fela sydd angen newid yn y byd modern, dwi'n credu. Mm. Ie, twd a yym sa i'n gw- wyt ti'n meddwl bod hwnna'n rhan o'r broblem hefyd, y sort of stereotype yna? Ydw, dwi'n dwi yn meddwl bod hynna'n rhan ohono fo. Dwi'm yn siŵr faint mae'n mae'n adio i'r peth ond dwi'n meddwl bod o'n rhan um, achos ond dwi'n dallt y peth hefyd achos ni ydy'r leiafrif mm, mae pobl du yn leiafrif yng Nghymru um, dwi'n siŵr yn union be ydy'r poblogaeth ond mae rhan, da ni'n rhan fach o Cymru so a cyn ella blwyddyn yma dwi'n meddwl bod lot o um, pobl Cymraeg wedi clywed um, be gannon ni ddeud, a dwi'n meddwl hmm. dyna pam mae rhywbeth fel hyn mor bwysig, um, achos sut maen nhw'n fod i gwybod sut i ella trin pobl neu, um, neu sort of gael gwarad o'r stereotype yma os dyn nhw'n gwybod uh, opinions ni a gwybod be gynnu ni ddeud go iawn. So, um, ia, dwi'n meddwl dyna pam mae trafodaethau fel hyn yn bwysig. Ie, yeah, yn, yn bendant wrth pan o'n i'n tyfu fyny yng Nghaerdydd, o'n i wedi gweld really, oedd yna, oedd yna broblem really, ynglyn â pwy oedd yn siarad Cymraeg, be o'n nhw'n edrych fel, stereotypes, o'n nhw'n, oedd pobl yn disgwyl i fi siarad Cymraeg neu'n beidio. Um, un oed pobl yn trin fi a'r chwaer yn wahanol oherwydd dyn ni yn wahanol liwiau. A um, oedd hynny'n anodd, yn enwedig tra o'n i'n um, ceisio mynd i'r Eisteddfod yr Urdd neu um, eisiau cymryd rhan mewn agweddau o'r ysgol. A um, chi'n gweld bod pobl yn trin chi'n wahanol, um, oherwydd nhw ddim yn disgwyl i chi siarad Cymraeg. A dwi'n meddwl um, mae, pethau, mae pethau yn newid, ond um, bydd angen i ni gweld newid gweladwy, dwi'n meddwl, yn rhan mawr o'r gymdeithas, yn golygu um, yn llynyddiaeth, yn y cyfryngau, yn addysg, er mwyn actually hybu neu hyrwyddo'r newid yma go iawn. Mm. Um, ac felly, dwi'n obeithio falle bydd profiadau pobl yn y ddegawdau sydd i ddod yn cael profiad gwahanol.

yng Nghymru ac yn y Gymraeg. Felly yym ydych chi'n meddwl bod yym ie ydy ydy faint o broblem yw hwnna o ran yym cynrychiolaeth yn yn y cyfryngau llenyddiaeth fel ydych chi'n meddwl bod yym cyfryngau Cymru yn wneud digon i roi platfform i leisiau yym o yym pobl groenliw sy'n siarad Cymraeg? Yym Savannah, sa i'n gwybod os ti eisiau cychwyn? Ie. Um, dwi'n meddwl bod... Dwi wedi gweld, dwi wedi gweld lot o newid yn ddiweddar iawn. Mwy, mwy o newid na fyswn ni erioed di meddwl o ran y hmm. cyfryngau. Um, ond dwi dal ddim yn meddwl bod e'n digon. Dwi'n meddwl bod yna, bod yna mwy i wneud. Does dim cynrychiolaeth wir i weld. Dwi, dyn ni ddim yn gweld, um, am, dwi e ddim yn adlywyrchu amrywiaeth Cymru yn llawn. A dwi'n meddwl falle wedyn bod angen i ni wneud rhywbeth sy'n dwi ddim yn meddwl bod fel y bod ni'n cael pawb o gefndiroedd gwahanol, ond mae rhaid ni bod yn resymol o ran beth dyn ni am adlywyrchu, pwy dyn ni eisiau i gynrychioli ni fel Cymru, a mae rhaid ni ymddangos hynny yn enwedig um, yn y cyfryngau um, o ran cynrychiolaeth. Um, dwi'n meddwl falle o ran sut dyn ni'n creu'r newid yma, fedrwn ni monitro faint o unigolion sydd yn y cyfryngau, um, neu sy'n ymddangos ar y radio neu teledu, um, neu cymryd camau pwrpasol falle i gynyddu'r niferoedd yma yn ôl yr angen. Um, ond eto mae rai bod yn gymhwysa- gymhwyserol um, o ran hyn. Um, ond falle eto bod angen i ni ymrwymo um, siaradwyr Cymraeg um, i fedru siarad yn bopeth. Ti'n gwybod, dyn ni wedi cael lot o bobl um, o gefndiroedd ethnig yn siarad yn hil, ond bod gyda ni um, bod gyda ni, fi'n siŵr bod gyda ni ar y trafodaeth yma lot o arbenigedd mewn ardaloedd gwahanol hefyd, a fedrwn ni hefyd um, cymryd rhan ar y sgyrsiau fel ni. So hoffwn yeah. ni weld lot o newid o ran hynny yn y dyfodol. Ie, yeah, yn sicr. Natalie, beth wyt ti'n meddwl o'r perspektif yna o'r cyfryngau a, a fel y pwynt mae Savannah'n codi o ran y ffaith bod pobl weithiau jyst yn cael eu gofyn i siarad am hiliaeth a ddim pethau eraill maen nhw'n arbenigo arno? Ma' ma' hynna wedi bod yn digwydd yym llawer gyda fi yym blwyddyn hyn, cyn blwyddyn hyn, doedd neb isio siarad i fi am hil, ond dwi wedi cael lot o yym yy amseroedd yy yy opportunities we should say i fi cael wneud hynna nawr. Ond a a mae a timod dwi yn proud bod fi'n gallu wneud hynna. Ond fel mae Savannah'n deud, mae 'na lot fwy i wneud. Yym mae 'na sgyrsiau da yn mynd ymlaen yn y Senedd, yym ma' S4C wedi bod yn ffantastig yn chwilio, maen nhw wedi mynd allan i chwilio am pobl du i siarad, a dim jyst i siarad am hiliaeth, ma' S4C, maen nhw wrthi yn trio cael yym amrywiaeth o amrywiaeth o pobl yn siarad am amrywiaeth o bynciau. bynciau. So mae eisiau ni um, cymryd hwnna a dyn, dyn, mae angen i pobl ddi wneud eu hunain yn, yn barod i cymryd, cos mae rhai pobl dim eisiau wneud o hefyd, a mae, mae, mae hynna'n iawn, ond y fwy ohono ni sy'n fodlon cymryd rhan yn y pethau yma, gallan ni helpu newid pethau. Um, Ydych ti'n sôn am addysg nawr ac un o'r pethau swn i'n hoffi weld ydy newid i'r adnoddau mae athrawon yn defnyddio. Dwi wedi bod yn gweithio mewn ysgolion am tua tair, pedair blynedd nawr, a bob tro mae athro neu athrawes eisiau siarad am tlodi neu pobl heb bwyd, gesio pwy sy'n dod lan ar y sgrin, pobl brown, pobl du, pobl yn India, pobl yn Africa, mae'n problem yn wlad arall um, efo pobl gyda lliw croen arall. A dydy athrawon ddim yn sylweddoli bod nhw'n wneud hyn, ond mae hynna yn mynd i cael effaith drwg ar eto um, uh, iechyd meddwl plant, achos maen nhw'n cael eu dangos fel diofeddwr drwy'r adeg. So, bod, neu os dyn nhw ddim yn sôn am uh, Nelson Mandela, er enghraifft. Um, maen nhw'n siarad am fel crooks yn y maes y men. A uh, nath un athrawes deitha fi, wel, mae'n agor sgyrsiau am defnyddio'r gair yr N-word, uh, pethau fel la. Wel, mae hynna'n gret i'r plant gwyn. Ti wedi cael sgwrs amdani pam ddyla ti ddim deud o, ie, yeah, magu cyd ymdeimlad neis, ond ble ma'... Sut ti'n magu hyder mewn plant di jyst yn siarad am pethau fel 'na, drwy'r adeg? Da ni isio weld pobl di-pwerus yn y nofelau, yn yr adnoddau. Yy t- Maen nhw'n sôn am Florence Nightingale, pam gallan nhw ddim sôn am Mary Seacole ac Betsi Cadwaladr? dim sôn am Betsi Cadwaladr chwaith, fenyw arbennig Cymraes, dim sôn amdani hi. So mae isio fwy o amrywiaeth um, i wneud pethau sy'n perthnasol i'm mhlant ni. Mm. yeah, so mae ddim just yn cwestiwn o fel cynrychiolaeth full stop, ond mae'n cynrychiolaeth sy'n ddim jyst yn y maes trafod hiliaeth a hil, ond hefyd um, cynrychiolaeth sy'n sy'n positif ac yn amrywiol, jyst ddim yr un, um, jyst ddim un profiad negyddol bob tro. Um, a tyd, a sut wyt ti'n teimlo am y cwestiwn yna fel y cynrychiolaeth yn, yn y cyfryngau yn, yng Nghymru ac yn Gymraeg? Dwi'n cytuno efo bob dim nath Siwan a Natalie ddeud ond yym dwi yn meddwl bod o'n bwysig i i ni siarad am hiliaeth achos ma' pobl angan gwbod ond dim jyst hiliaeth ma' ma'n bwysig i pobl ddu ga'l eu cynnyrchioli yn pethe eryll, petha yr cyfrynga yym dwi dwi'n gweld newid um, fel na Savannah ddeud, dwi wedi gweld fatha llwyth o newid blwyddyn yma yn ddiweddar, um, ella achos bob dim sydd wedi digwydd ar, um, um, yeah, um, ar protestau a, a BLM, ond mae eisiau bod yn rhywbeth sort of um, sy'n para, dim jyst achos bod rhywbeth um, mawr wedi digwydd um, yn America. Mae'n ma bwysig i pethau actually para. Um, Dwi'n meddwl bod, bod um, nath Natalie siarad am addysg. Dwi'n meddwl bod hynny'n hollol bwysig. Dwi'n meddwl bod lot o addysg angen digwydd yn y tŷ, yn y cartref cyn, cyn dim byd arall, achos mm, mae plant yn, yn gwatsio pethau ar teli fydda'r cyfryngau S4C, ond beth, yr peth mwyaf bwysig lot o'r amser ydy be maen nhw'n gael clywed gan y pobl sydd o gwmpas nhw, fatha teulu, um, rhieni, pethau fel yna. Um, dwi'n meddwl bod yna'n hollol bwysig. Um, mae... Ond hefyd, dwi yn gweld newidiadau yym positif. Fatha ma' mam yn rhedeg bwy- yym busnes bwyd a ma' hi 'di gweld yym llawer o progres blwyddyn yma, mae ar yym y bwrdd cenedlaethol yym bwyd a diod ŵan yym dwi'n meddwl wsos dwytha neu ella dau wsos yn ôl yym sy'n sy'n peth dda i ella rywun sydd ddim yn dod o Cymru a maen nhw'n symud i mewn a maen nhw isio fatha um, cychwyn yn yr industry bwyd, mae'n dda i gael gweld rhywun sy'n edrych fatha chi neu um, sy'n dallt illa beth ydych chi'n mynd drwy i helpu chi tyfu. So, ie. Yeah. Ie, yeah, yn sicr. Mm -hmm. um, felly, o'n i'n... Um, un o'r pethau um, mae mae pob un ohonoch chi wedi sôn amdano fyna ydy um, y cwestiwn yna o addysg um, ac yn amlwg so mae'n mae faes anfawr ond um, i ba raddau ydych chi'n meddwl bod um, rai o'r issues yna o ran cynrychiolaeth a dealltwriaeth yym o brofiadau cymunedau croenliw a phobl sy'n siarad Cymraeg yn yym i ba raddau ydy hynna'n ddigonol mewn yym ysgolion a ac yn ac yn benodol falle mewn ysgolion Cymraeg? Yym Natalie yym o ti 'di sôn ychydig am hwnna, sa i'n gwbod os ti eisiau ymhelaethu? Ie, yy dwi jyst yn credu fod yym os nag ydi plant yn ca'l ei ddysgu am yym beth ma' pobol croenddu wedi yym cyfrannu i'r cymuned yym sut gallan nw gwerthfawrogi yym ca'l nw ca'l pobol o ella diwylliant bron bach yn wahanol on' bod nw dal y rhan o'r cymuned neu ella bod diwylliant nw hollol yy yr un peth jyst bod nhw'n ddigwydd fod yn lliw arall. Um, a da ni isio just, just i werthfarogi hyn gilydd, really, ond da chi ddim yn mynd i wneud hynna heb gwybod um, hanes pobl um, sydd wedi ella dod drosodd. Um, a mae rhaid ni cofio, mae pobl di wedi bod yma am gannoedd y blynyddoedd. Dim pawb di neu croen brown sydd wedi um, ddod fan hyn gyda'r Windrush neu yn jyst yn um, y cenhedlaeth gyntaf. Ti'n gwybod, mae rhi wedi bod yma am cannoedd o flynyddoedd. Um, a swn i'n jyst hoffi weld pobl yn dathlu um, pobl fel Cizzy ac Edith Crawford er enghraifft. Maen nhw'n ma nhw wych, ti'n gwybod, um, genod yym Hil Gymysg sy'n canu yng Nghymraeg. Maen nhw'n maen nhw'n ffantastig, ond yym ydan ni'n dathlu pobl fel yna ddigon? Tibod, ydy plant yn cael... pam dan ni ddim yn cael gwrando ar cerddoriaeth nhw yn ysgol yn yr ysgolion neu... Timo, maen nhw'n wneud, yym, gyrfa i nhw eu hunain, maen nhw'n wneud yn wych, ond mae isio siarad am y pobl 'ma yn y cymuned i gallu weld, yym, i chimod, beth sydd allan yna rŵan. Dydy popeth ddim yn gorfod fod am caethweisiaeth, yym, 200 o flynyddoedd yn ôl. Ie yn sicr ie yym a Savannah sa i'n gwybod yym be ti'n meddwl am y cwestiwn yna o sut ac yn benodol hefyd fel sut ni'n gallu gwella hwnna o fewn addysg ac ysgolion o ran straeon ni'n rannu a a a dealltwriaeth o'n hanes ni a dathlu rhai o'r ffigyrau yna fel oedd Natalie'n sôn amdano. Yym Ie, yeah, dwi'n cytuno gyda lot o be mae Natalie wedi dweud ynglyn â'r addysg. Sa'n meddwl bod y system addysg yn un gynhwysol i blant o gefndiroedd ethnig ar hyn o bryd. Um, dwi'n meddwl bod yn gwallau o fewn y cwricwlum, y ffordd um, dyn ni'n cael ein ddysgu, cynrychiolaeth y thrawen, um, cyrff llywodraethu lleoliadau ysgolion hyd yn oed. Um, so dwi yn croesawu nawr fod, um, bod y grŵp wedi tasgo gan, gan Llywodraeth Cymru edrych ar y cwricwlum i wneud hwn i edrych yn fwy gynhwysol ac um, dwi yn um, gobeithio bod yna fwy o gynrychiolaeth o fewn hynny nawr. Ond um, dwi'n meddwl o ran cynrychiolaeth bod angen i ni edrych ar bwy sy'n sy dysgu ni a gan pwy maen nhw wedi addysgu. Yym ac os maen nhw wedi cael ei addysgu'n ffurfiol neu yn anffurfiol, fel oedd Natalie yn dweud, dyn ni yn, a oedd Todd yn dweud hefyd, dyn ni yn addysgu yn y catref hefyd, oherwydd um, os nad ydyn ni'n cael hwn yn gywir, um, sa'n meddwl bydd ni'n neud unrhyw newid, bydd ni ond yn ail adrodd yr un gwersi, so bydd dim gwahaniaeth yn dod. Um, Felly, dwi'n meddwl i hyrwyddo fod yr iaith bawb, um, bod angen i ni sicrhau fod cymunedau lleiafrif ethnig yn deall fod y cyfleon siarad Cymraeg ar gael ac a sut mae cynorthwyo blant i addysgu'r iaith yn yn yr ysgol neu gan gynnig cymorth ychwanegol yn y catref mm. neu'r cymuned. Um, oherwydd sa'n meddwl fedrwn ni tanan cymgyfrif werth addysg i'r cymunedau yma. Oherwydd dyn ni, dyn ni yn gwybod bod yna hiliol strwythurol, ac felly mae addysg yn cael ei weld fel rhywbeth i ddathlu i'r gymunedau yma. Felly mae rhaid ni sicrhau os mae'r plant yn mynychu addysg Cymraeg, bod nhw ddim o dan anfantais. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth pwysig iawn, bod angen i ni adlewyrchu i rieni hefyd. Um, felly dwi'n meddwl bod angen i ni falle edrych ar sut dyn ni'n gynrychioli'r iaith o fewn y cymunedau, be mae ysgolion yn wneud yn y cymunedau, a sut fedrwn ni sicrhau bod yna rhyw siwrne i weld gyda'r iaith Cymraeg hefyd. Ie, yeah, mae hwnna'n pwynt rili really pwysig fi'n meddwl, y cyswllt yna rhwng yr ysgol fel rhan o'r gymuned, mae'n rhan ohono fe. Ie. Yeah. Um, a twyd, a, um, beth amdano ti o ran y cwestiwn yna o um, ysgolion ac addysg a phrofiadau pobl? Dwi'n hoffi fel y safonau ddweud am anfantais yn fan'na. Dwi'n meddwl bod hynna'n hollol bwysig. Yym dwi'n... Ma' 'na lot o plant sy'n ella symud i Gymru sydd yym ella m- yn stryglo siarad eu iaith neu ella methu dysgu'r iaith yym a yn yr yn yr sut ma' petha ŵan dwi'n meddwl bod y strwythur um, addysg wedi cael ei setio i fyny mewn ffordd fydd nhw o dan anfantais. Um, ytha, um, o'n i'n lwcus yn mynd i Cymru pan o'n i'n saith, felly o dysgu'r iaith Cymraeg yn eitha hawdd, ond dwi'n meddwl efallai plant sy'n hun a maen nhw'n symud yma, um, Mae bob dim yn gael ei ddysgu yn Gymraeg. Yym, sy'n bwysig, mae'r iaith Cymraeg yn bwysig, ond dwi'n meddwl um, bod ella mwy yn gallu cael ei wneud i helpu nhw llwyddo hefyd. Um, dwi hefyd yn meddwl um, o ran addysg bod yr actual yr hanes yn cael ei gallu cael ei gwella. Um, yn unig amseroedd da ni'n cael ei ddysgu am pobl du yn yr ysgol ydy ella caethweision neu apartheid a pethau fel la. Um, dwi'n mynd siŵr, dwi'n meddwl bod yna pethau mwy berthnasol i ni um, o rhan be mae pobl du wedi yym adio i Hanes Cymru, yym pobl fatha Abdul Rahim Farah a m- ma' 'na llwyth ond dwi'n meddwl bod 'na petha m- lot mwy perthnasol fedrwn ni siarad am yym achos ma' ma'r hanes yy Caeth Wŷs yn Aberthlon wir ond dwi'm yn gweld faint o bwysig ydi o, dwi'm yn meddwl bod o mor bwysig mm, how do I... Dwi'n dwi meddwl bod yna pethau well i siarad am rei weithiau. Um, yeah. A pethau mwy bwysig i plant gael gwybod a sort of... Um, chwilio am y gair fatha connotate. Fatha, um, Ia, i plant gael connecteithio efo pobl du. Da ni'n gallu llwyddo hefyd, dim jyst ein rôl ni yn hanes, dim jyst fatha caeth weision a pethau fel ydy o. So, ie. Yeah. Mm. Ie, achos fi'n meddwl fel, mae'n um, hyd yn oed yn y sgwrs um, cannes a diwylliant Cymru a Cymru. Sori Mabli, gallwch chi ddeud hynna eto? Just yn cael ei anghofio. O oh, ie, yeah, wrth gwrs, sori, falle um, yn yn torri allan fyna. Ydych chi'n clywed fi'n iawn? Ie? Ie, nawr. Ie, just yn dweud, um, just yn y Ie, yym jyst yn y sgwrs yma, chimod, chi 'di cyfeirio at gymaint o enghreifftiau o hanes a yym diwylliant modern hefyd o gwahanol bobl a gwahanol bethe sy wedi digwydd sy jyst ddim yn cael eu cynnwys yn y yn y drafodaeth yna a'r adnoddau yym yn y cwricwlwm. Yym a ni eisiau yym falle holi hefyd ynglyn â'r yym rai o'r pethe chi 'di sôn f'na am y ffactorau yna sy'n sy'n cau pobl allan o addysg Gymraeg, yym boed hynny fel yym plant neu fel oedolion achos yym Savannah wnest ti gyfeirio at leoliad ysgolion a fi'n meddwl ma' hwnna'n yym ffactor rili pwysig yym ma'... fi'n dod o Gaerdydd a fi'n gwybod yym oherwydd hanes sut ma' ysgolion Cymraeg yn cael eu agor yym lle ma' rhieni wedi gorfod ymgyrchu drostyn nhw, ma'n tueddu bod rhieni yym gyda lot o yym hyder a social capital sy'n gallu wneud y pethe yma a 'dyn nhw ddim o reidrwydd wedi cael ei agor mewn rhai o'r ardaloedd mwy difreintiedig neu'r ardaloedd lle mae cymunedau croenliw yn byw. Felly mae'r elfen yna o ran addysg um, plant a phobl ifanc a wedyn wrth gwrs um, elfennau sy'n cael pobl allan rhag dysgu pan maen nhw'n hun, fel o ti'n cyfeirio at fe, Toda. Felly um, Dwi'm yn gwybod yym sut dach chi'n meddwl gallwn ni yym cael gwared ar rai o'r rwystrau yna i bobl yym i ddysgu'r Cymraeg a i ddysgu'r Gymraeg ac i cael addysg Gymraeg. Yym Natalie, sa i'n gwybod os wyt ti eisiau cychwyn? Ie yym dwi'n meddwl yy y ffaith bod ti wedi bo' chi wedi neud rwbeth fel hyn gyda Cymdeithas yr Iaith fwy o pethe fel hyn 'dan ni angen. um, i wneud i ni teimlo bod ni yn rhan o'r cymdeithas um, eang fel hyn. Achos pan o'n i'n um, cael fy magu, pan o'n i'n tyfu fyny, um, doedd y hyder ddim gyda fi siarad Cymraeg, o'n i'n deall, Ond yym wnaeth o cymryd lot fwy o flynyddoedd i fi dechrau siarad Cymraeg. Yym wnes i ddim dechrau pan o'n... tan o'n i'n gweithio, ac o'n i'n gweithio efo grŵp o merched oedd yn yy lyfli gyda fi ac oedd yn helpu fi datblygu fy fy Nghymraeg, yym ac oedden nhw'n trin fi fel un o'r tîm. O'n i'n un o'r teulu nhw mewn ffor yym yn Woolworths oedd hyn, fi'n nw'n cofio fi yym achos o'n i mor swil ar y pryd ond dyna beth o'n i angen i dechra defnyddio'r yym iaith Cymraeg yn iawn i ca'l y cymorth yna gin pobol o o ngwmpas i yym a d- 'dan ni isio weld mwy o heina p- mwy o hynna mewn yym yy ffyrdd cyhoeddus yn mudiadau wahanol. Da ni eisiau weld ein hun- hunain ar posteri mewn os ma' yn hysbys- os dach chi'n hysbysebu rywbeth yym da- da ni jyst isio fod yym dwi'n meddwl hefyd gyda lot o swyddi yym mae angen i mudiadau edrych am pobl, d- 'di yy pobl mewn lle lleiafrifoedd yym ethnig i fod yn rhan o'r pobl sy'n wneud penderfyniadau. Yym does dim... mae rhai pobl yn meddwl bod hynna yn hiliaeth y ffor' arall. Ond dydy hyn... na, na, dydy hynna ddim yn wir. Os does neb ddu neu brown ar eich tîm chi yn wneud penderfyniadau, dach chi'n mynd... dach chi ddim yn mynd i gallu weld sut mae'r pobl yna'n teimlo neu t- timod... Sori, dwi'n yy ddim yn deud hyn yn dda... mewn ffordd da iawn. Ond yym os ti isio fod yn yy cynhwysol, mae raid chi cael fwy o gynrychiolaeth ar yn eich mudiad. Um, a dwi'n dall fel mae Toda yn deud, da ni'n gwybod bod ni mewn llafrif, da ni ddim yn disgwyl i, ti'n bo, all of a sudden mae gen ti fwy o pobl dyn a pobl gwyn yn gweithio yn y swyddfa oherwydd bod ni eisiau quality. Dim dyna ydy equality na equity. Um, da ni eisiau cynrychiolaeth um, sy'n um, appropriate, dwi'n siŵr ddeud, sy'n actually um, edrych fel mae'r cymuned yn edrych, bod ni ddim yn uh, cael ein anghofio. Ie, yeah, felly mae angen y newid yna trwy'r system i gyd, really, o'r mm. gweilod i fyny. Um, yeah. Savannah, um, beth amdano ti o'r, o'r perspektif yna o sicrhau bod pawb yn cael mynediad at gallu dysgu a defnyddio'r Gymraeg? Um, ie, fel, fel mae Natalie a Tod wedi dweud, dwi'n dwi, dwi really yn croesawu fod Cymdeithas yr Iaith wedi um, fabwysiadu'r agenda yma ac wedi cydnabod bod yn y modd cyfoethogi'r iaith trwy hmm. rannu gyda bobl o gefndiroedd gwahanol. Um, serch hynny, mae yna dal rwystrau fel dyn ni wedi sôn amdano. Um, ond dwi'n meddwl bod angen i ni falle ledeini negeseuon yn fwy effeithiol, um, rannu gwybodaeth, um, canllawiau, falle cynrychiolaeth hefyd yn, yn bendant o ran um, edrych mewn i'r cymunedau yna lle does dim gymaint o gynrychiolaeth. Felly mae angen i ni edrych ar ffyrdd gwahanol o um, cydweithio gyda'r cymunedau yna. Um, Dwi'n gwybod o, o fy mhrofiad i um, fod yn hil gymysg, um, oedd yn anodd weithiau adlywyrchu fy Nghymreictod a fy ochr Africanaidd hefyd, er i bobl dwi'n edrych yn yn ddu neu yn hil gymysg. Felly oedd yn anodd weithiau cael y cydbwysedd yna. Ond dwi'n meddwl bod um, yn bendant, mae rhaid i ni trio edrych ar sut um, dyn ni'n medru edrych ar y iaith Gymraeg i bobl mewn um, cymunedau lleiafrif ethnig i weld sut dyn ni'n sut mae'r iaith yn medru bodoli llaw yn law gyda hunaniaeth neu cefndir um, gwreiddiol teulu nhw hefyd, oherwydd dwi'n meddwl weithiau mae'n anodd gweld sut mae um, sut mae'r iaith yn medru bodoli gyda hynny. Um, dwi'n meddwl hefyd, mae yna lot fedrwn ni wneud ynglyn ag addysg oedolion, um, oherwydd sut dyn ni'n tar ddim yn targedu, ond sut dyn ni'n gweithio gyda oedolion ar hyn o bryd. Dyn ni'n gweithio gyda pobl sydd am siarad Cymraeg, um, maen nhw'n ma nhw gwybod dyn nhw ddim angen wirioneddol angen lot o gefnogaeth er maen nhw am siarad Cymraeg. Felly, dyn ni angen mynd mewn i gymunedau o ran ysgolion falle i dechrau sgyrsiau gyda cymunedau o ran sut i'n mynd trwy um, sut i sicrhau bod yr iaith yn trieddu trwy'r cymunedau yma. Um, dwi'n meddwl bod cost gwerthu hefyd yn medru bod yn um, rhwystyr uh, ac i deuluoedd hefyd, falle costau teithio, um, neu hyd yn oed gofal plant hefyd. Dwi'n gwybod mae yna, mae yna cyfle i gael um, gofal plant trwy, trwy iaith Gymraeg, gyda gwersi oedolion Cymraeg wrth ymyl. A dwi'n meddwl bod y cysylltiad yna yn rhywbeth fedrwn ni wneud mwy ohono. Um, ond dwi'n meddwl bod rhaid ni cydnabod bod bod angen i bawb gweithio gyda'i gilydd, bod rhaid i ni dynnu bob rhan o'n cymunedau ni at ei gilydd, um, gan gynnwys blant ac oedolion, i fedru sicrhau bod modd i, um, i unigolion, oherwydd dyn ni, dyn ni o hyd yn sôn am cymunedau, ond mewn rhai ardaloedd yng Nghymru, does dim lot o bobl o gefndiroedd ethnig, ac felly mae angen i bobl sy'n siarad Cymraeg, pobl gwyn sy'n siarad Cymraeg, gweithio gyda pobl lleiafrif ethnig i wneud nhw deimlo fel bod nhw'n rhan o'r cymuned hefyd. Mae hynna'n spot on. Dwi'n cytuno gyda hynna. A dwi'n credu fod ddyla r- petha 'dan ni'n neud, ddyla hi byth fod i i creu grŵp newydd yym ar wahân eto, ond i fod yn rhan o'r cymuned fawr. Dwi'n, ie, ti'n spot on Savannah. Hmm. Dwi'n dwi'n cytuno hefyd. Dwi'n meddwl o yym dwi'n meddwl bod o'n bwysig i dathlu pobl ac sort of annog nhw i pan maen nhw'n trio dysgu Cymraeg yym a dim rhoi nhw i lawr a hmm. s- trio dinistrio nhw os dyn nhw ddim. Um, dwi'n meddwl dyna'r a- agwedd da ni angen um, defnyddio pam da ni siarad amdan dysgu Cymraeg a pethau. Achos fel nes i ddeud, mae yna rhai pobl sy'n symud i'r gwlad, um, illa di symud i'r gwlad am gwaith neu um, nhw bach yn hun, um, am nhw'n gweld o'n anodd i dysgu'r iaith. Um, mae'n bwysig i, yeah, i dathlu nhw a i annog nhw i, i car ymlaen dysgu. Um, yr peth gweitha fedrwn ni wneud fel unigolion ydy lla rhoi nhw lawr a um, dod â rhesymau i fyny pam dyn nhw ddim yn siarad y iaith yn iawn a pethau fel 'na. Yym, ia, ar unrhyw lefel, mae'n ma dda bod rhywun yn trio ddysgu'r iaith a bod yn bod yn rhan o'r sort of cymuned sydd yn siarad Cymraeg. Um, dwi'n meddwl o rhan uh, pethau mwy, a mae'n bwysig i helpu pobl gwyn Cymraeg deall pam da ni angen cynrychiolaeth yn pethau fatha'r cyfryngau a just yn bob man um, o gwaith, addysg, bob dim. Um, achos fel nath Natalie ddeud, um, nid nid cymryd drosodd, da ni'n trio wneud o yma, na dim byd fel yna. Um, da ni'n angen mwy o pobl du na pobl gwyn yn yr achos dyn nhw'n cynrychioli be yn union ydy'r poblogaeth. Um, Mae'n mae pobl angen gweld pobl sy'n illa edrych fatha nhw neu o cefndiroedd sydd yn rhywbeth fatha cefndiroedd nhw i, i llwyddo. Um, fatha pan nes i symud i'r gwlad 2007 yym doedd 'na ddim byd fel hyn wel oedd doedd Zoom yn ddim yn bodoli ond doedd 'na'm byd fel hyn yym ond gobeithio i plant duon sy'n gwylio hyn ma'n ma'n mae'n helpu nhw deall bod un, maen nhw'n gallu siarad y iaith, maen nhw'n gallu bod yn darn o cymuned Cymraeg a, a llwyddo um, fel rhywun sydd yn Cymraeg a o cefndiroedd arall. Ie, yeah. a fi'n meddwl um, mae'n rili really pwysig yna cyfuniad o agweddau personol a sut mae pobl yn, yn trin ei gilydd ar lefel ryngbersonol ond hefyd fel y ffactorau strwythurol mawr yna sydd wir yn cael pobl allan o'r cyfleoedd a so, fi'n meddwl mae'n mae bwysig yn dweud cofio pan ni'n trafod y stwff yma mae um, polisïau llywodraeth neu awdurdodau lleol neu cyrff cyhoeddus, maen nhw'n ma nhw gweithygu'r sefyllfa ar hyn o bryd o cael mwy a mwy o bobl allan o'r iaith a beth sydd angen wneud yw, fel oedd Savannah yn sôn o ran agor lan gwersi Cymraeg am i oedolion a wneud nhw am ddim i bawb, um, helpu gyda pethau fel costau, um, costau gofal plant a theithio ac ati. A mae yna gymaint o bethau, os oes gyda ni fel yr ewyllus leidyddol, byddwn ni'n gallu newid, newid lot. A fi'n meddwl mae'r syniadau chi gyd wedi cynnig fyna'n yn, um, mae'n man cychwyn, byddwn ni'n gwneud

A dyn ni wedi cael yym cwestiwn ar Facebook yn gynta', yym felly os yym cwestiwn i'r panel te, felly yym fel siaradwyr Cymraeg, ydych chi wedi derbyn ymateb negyddol gan y di-Gymraeg yn yr ardal yn yr ardaloedd dych chi'n byw ynddo fe? Felly yym ie, ydych chi wedi cael yn yr ardaloedd lle chi'n byw agweddau negyddol gan bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg? tuag at chi fel siaradwyr Cymraeg um, croen liw? Um, so ydyn iawn i fi ateb hynna? Yes, uh, good, Karen. Well, dwi'n byw yn San Clair, does dim llawer o pobl dion eraill yma, ond um, dwi'n uh, gwirfoddoli i hil uh, Cyngor Hil Cymru a dwi 'di ca'l yym lot o cymorth gen pobol di eraill sydd isio fi yym yy cynrychioli a siarad i fyny yng Nghymraeg yym weithia' drostyn nw neu gyda nw yym felly na dwi 'di ca'l yym profiad hollol gynnes yym gyda o'dd pobol eraill 'di sydd ddim yn siarad Cymraeg. Ma' fy mam i yn un ohonyn nhw, dydi hi ddim yn siarad Cymraeg, ma' hi'n teimlo galla hi dde- ddim, ond mae mae'n dall dipyn, ond hi sy wedi pwsio fi i siarad Cymraeg, oedd hi isio plant hi gyd dysgu siarad Cymraeg, a 'dan ni wedi. Ie. A Towda? Sorry, gewch chi ofyn y cwestiwn eto, nath yr um, wifi yn bychan. O, oh, sorry, um, cwestiwn o Facebook o dde, yn gofyn mm. os ydych chi wedi cael um, ymateb negyddol gan bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg um, i chi fel siaradwyr Cymraeg di? na, mae bob dim wedi bod yn eitha positif. Um, pan mae pobl yn ffeindio allan bod fi yn siarad Cymraeg, mae bob, mae bob tro yn um, ymateb eitha positif. Um, yeah, gan pobl Cymraeg a pobl sydd ddim yn siarad iaith hefyd. Um, yeah. Yeah, okay. Um, a Savannah? Ie, yeah, jyst yn debyg i fi hefyd, really. Yym pan oedd Natalie yn sôn am ei fam, oedd e'n swnio'n union, union fel mam fi hefyd. Um, oedd hi wirioneddol eisiau ni um, bod yn rhan o'r cymdeithas Cymraeg, oherwydd mae dad, mae dad yn Cymro hefyd, a oedd hi really am sicrhau bod lliw croen ni ddim yn ein hatal ni, neu ddim yn rhoi rhwysri ni fod yn rhan o cymunedau yna, a dathlu rhan o hunaniaeth ni fel, fel, fel, fel ni eisiau yn dysgu'r iaith. Um, felly, dwi, dwi ddim wedi cael unrhyw agweddau negyddol. Um, dwi wedi cael lot o sgyrsiau, mwy o sgyrsiau ynglyn â hil yn ddiweddar, um, ond ddim unrhyw agweddau negyddol tuag at fi'n siarad Cymraeg. Mm. OK, cool, diolch. Um, a dyn ni wedi cael um, cwestiwn arall yn y um, Q&A um, yn holi oes gwerth um, cyfieithu llyfrau megis um, white supremacy, etc. i'r Gymraeg a hyrwyddo llyfrau gan ac am Gymru croen liw. Felly, ie, yeah, cwestiwn um, ydych chi'n meddwl bod um, lot o'r llyfrau yna sydd falle yn archwilio'r um, syniad o hil, maen nhw wedi cael eu sgwennu yn Saesneg yn amlwg. Ydych chi'n meddwl bod e'n syniad da cael um, cyfieithu'r llyfrau yna neu sgwennu llyfrau greiddiol yn y Gymraeg? Dwi'n meddwl um, yn bendant bod, bod na fydd o um, sgwennu'r llyfrau yn Gymraeg. Um, dwi'n meddwl bod lot o brofiadau gwahanol gan bobl o lleiafrif ethnig yng Nghymru nag sydd mewn gwledydd gwahanol hefyd. A dwi'n meddwl drwy ymchwil, os mae modd um, dangos hynny, bod, bod na fydd yn hynny. Um, o ran cyfieithu, dwi'n meddwl um, mi fydd hynny yn gynorthwyo falle um, bod mwy o bobl yn deall um, effaith neu rôl hil yng Nghymru. Um, a dwi'n meddwl falle bod syniadau newydd yn fedru dod trwyddo drwy'r ymchwil yna neu drwy'r cyfieithu hynny. Um, felly, bys ni'n croesawu bod, bod cyfle, um, os oedd cyfle ar gael,

i yym ger- i i pobol Cymraeg yym ie dwi m- t'bo ella ryw dydd ella na'i f- ddod yn awdur fy hun a neud o 'c'os weithie dwi yn teimlo o dwi'n fed up o weld yr un un petha yy ma' raid i rywun ysgrifennu petha newydd i ni. Um, ond mae yna llyfrau da, fel mae Benjamin Zephaniah yn rhywun dwi'n hoffi, um, a cael, uh, mae yna pobl sydd wedi ysgrifennu llyfrau wych, a dwi'n meddwl gallai bob plentyn um, mwynhau beth, er bod nhw'n digwydd fod yn di, Dwi'n meddwl ma' 'na yym tebygrwydd rhwng yy rhai o'r profiada pobol Cymraeg a pobol du weithia' yn enwedig yn ein hanes a a dwi dwi meddwl fysa plant Cymraeg yn yym rili yn mwynhau rei o'r llyfra 'ma. Ie yn sicir a t'od a Be wyt ti'n meddwl? O, o rhan cyfeithu, dwi'n meddwl bod o'n um, syniad da. Um, dwi'n yn gwybod bod lot o pobl oed fi, eitha, oedolion ifanc yn darllen llyfrau nhw yn y Saesneg. Um, um, um, yeah, even y rhai sydd yn y Cymraeg. Um, ond dwi'n meddwl bod o'n syniad da uh, i pobl sydd eisiau darllen. Um, o rhan sgwynnu, dwi'n meddwl bod, bod, bod hynna'n syniad bwysig hefyd, um, achos mae'n dda i pobl gael clywed a gwybod am um, profiadau pobl yn Cymru. Mae'n ma eitha hawdd i clywed pethau am gwledydd eraill um, a, a sort of... Ie, yeah, dwi'n siŵr beth i'r gair, ond ie, yeah, fatha distance. Um, yym meddwl bod o ddim yn bodoli kind of fan'na, ond yym cael clywed am profiadau pobl yym du yn Cymru a pobl BAME yn yn Cymru yym so yn rhywbeth da i pobl gael darllen am. Ie. Yeah. Um, a mae cwestiwn tebyg um, arall wedi dod o'r chat um, am lyfrau i blant yn penodol, yn benodol. Um, Felly, yn dweud, um, mae yna lawer o lyfrau Saesneg ar gael i blant sy'n trafod materion hil mewn ffordd addas sydd iddyn nhw, um, ond um, does dim un Cymraeg um, hyd, hyd y mae'r um, person sy'n holi yn, yn gwybod. Maen nhw'n gofyn a ddylen ni gyfieithu rai o'r llyfrau Saesneg i blant mewn i'r Cymraeg, neu ydyn ni eisiau sgwennu rhywbeth newydd yn Gymraeg a os angen grantiau neu cyfleoedd i bobl wneud hynny. A Natalie, fi'n meddwl falle bydde ti'n gallu ateb yr un yma. Wel, ie, yeah, dwi wedi dwi wedi ysgrifennu llyfr bach fy hun i plant ifanc um, a dwi'n dwi gobeithio cael rhywun sy'n um, uh, ddiddo, gyda ddiddordeb i, i, um, i cymryd hwnna ymlaen. Mm. Ond um, Ie dwi'n meddwl swn i'n hoffi weld aw- awduro- awduron yym Cymraeg yym ysgrifennu petha newydd yym achos dw- t'mod 'dan ni isio weld pobol Cymraeg yn neud yn dda yym a dwi'n gwbo bod 'na ma' 'na pobol lot o pol Caerdydd ma' 'na fel Leanne Stewart yym sydd gin lot i ddeud lot o storia yym Ie, dwi dwi ddi- m- sa'n neis i cyfieithu petha ond achos ma' 'na petha allan ond mae'n neis cael persbectif Cymraeg hefyd... Ie ie. ...achos fel o'n i'n deud yy yym yn gynt dwi isio weld y cymuned yn ddod at ei gilydd dwi jyst dim isio weld ocê ma' pobol 'di Cymraeg yn fan'na ma' 'na grŵp newydd d- dwi isio pobol gwbo bo' ni yna ond i fod yn rhan o'r cymuned fawr a g- a dwi isio weld pobl Cymraeg yn fod yn llwyddiannus um, yn ysgrifennu pethau hefyd. Mm. Wel, actually, mae, um, ni wedi cael neges arall um, trwy chat gan rhywun sy'n gweithio i Cyngor Llyfrau Cymru sydd eisiau cael sgwrs gyda ti. Oh. Felly, na i roi, na i roi nhw mewn cyswllt gyda ti ar ôl um, y digwyddiad heno, felly falle bod yna rhywbeth sy'n gallu dod yym... O ffantastig, diolch. Yym a wedyn yym cwestiwn arall ni wedi cael trwy'r chat, yym ydych chi'n teimlo yym bod eisiau mwy o drafodaeth am hil yym gyda'r bobl wyn sy'n yym rhedeg sefydliadau Cymraeg? Achos maen nhw'n dweud yym ma' 'na sgyrsiau'n digwydd gyda sefydliadau yn Saesneg, ond ydych chi'n teimlo bod yr un fath o beth yn digwydd gyda cyrff Cymraeg? Um, Savannah, sa'n gwybod os wyt ti eisiau cychwyn? Um, yeah. uh, so dwi'n meddwl bod, bod angen mwy o sgyrsiau gyda mudiadau Cymraeg um, o ran um, cymryd hwn ymlaen. Um, dwi wedi bod yn sgwrsio gyda lot o bobl o lleiafrif ethnig o ran um, gweld be fedrwn ni wneud fel siaradwyr Cymraeg um, a sut fedrwn ni wneud gwahaniaeth o ran deall ein profiadau ni, o ran deall y strwythurau um, sydd ar gael hefyd. Um, felly dwi'n meddwl o ran sgyrsiau dwi wedi gael ac hefyd o ran um, fy rôl i fel gyfroeddwr ar Bwrdd Mudiad Meithrin, bod y gymuned a'r y gymuned Cymraeg wir eisiau wneud newid, a dwi wir yn croesawu hynny, oherwydd os bys ni, bys ni ddim wedi meddwl bys hwn yn digwydd rhyw ddeg mlynedd yn ôl. Felly dwi yn hapus bod pobl am dechrau gael sgyrsiau agored, bod nhw yn fodlon edrych ar eu hunain fel mudiadau, i weld os maen nhw wir yn gwrth-hiliol neu os maen nhw ond am roi allan datganiau, datganiadau tokenistaidd mm. yn, um, just yn sôn bod nhw'n neud rhywbeth um, oherwydd bod e'n um, bod e'n rhywbeth dylsyn nhw'n neud. Um, ond dwi'n cytuno bod, bod mwy angen neud. Um, dwi'n gobeithio bod um, y ffaith bod y ffaith bod um, Llywodraeth Cymru nawr yn edrych ar hil yn fwy um, berthnasol yn rhywbeth bod mudiadau nawr mynd i edrych ar. Dwi wedi gweld lot o mudiadau yn rhoi allan nawr bod um, cyfleoedd ar gyfer amrywiaeth a cynhwysiant. Um, Dwi'n dwi obeithio nid ond swyddi dros dro bydd hynny, ond bydd cyfle nhw neu gwir newid. Mm. Um, ond mae'n cam gyntaf, mae'n cam fedrwn nhw um, symud mlaen gyda. Felly, dwi yn meddwl bod, bod yna cyfle i ni wneud lot mwy o waith, ond bod y sgyrsiau yna wedi, wedi dechrau, yn enwedig gyda'r um, pwrpas, wel, gyda, um, gyda eisiau mynd i um, miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae yna lot fedrwn ni wneud gyda cymunedau lleiafrif ethnig mae yna lot o bobl fedrwn ni siarad gyda er mwyn helpu neu cynorthwyo um, anelu at y targed yna. Ie, yeah, Toda neu Natalie, sy'n gwybod os chi eisiau um, ategu hwnna neu adio ato fe. Um, fe draem ychwanegu llawer achos dwi'n cytuno'n hollol, ond um, Gallwn ni siarad amdan hyn a hiliaeth am blynyddoedd heb heb newid go iawn. Yym dwi'n meddwl i gweld newid go iawn dan ni angen yym m- ma' pobl yn yy be oedd y gair 'na o'ch chi ddefnyddio fatha institution? Um, uh, sefydliad. Ie, yeah, pobl yn sefydliadau mm. yn gorau dda cymryd rhan a gwneud newid mawr, achos um, ma, fedrwn ni wneud newid ond yn pobl a mewn ffordd mwy unigol, ond i gweld newid mawr, mae busnesau mawr a um, yeah, yr Cymru mewn mae o'n ffurf mwy angen newid. Mm. Ie, yeah, dwi'n cytuno, Tywda. Dwi'n meddwl, dwi wedi trio yn um, diweddar, dwi wedi trio peidio mynd i fewn i politics, ond dwi'n meddwl diwedd dydd, mae rhaid ni mynd i fewn i politics, mae rhaid ni feddwl am pwy da ni'n pleidleisio amdanyn nhw os da ni eisiau newid um, hefyd. Um, ti'n gwybod, dyna beth sy'n mynd, mae rhaid i ni cymryd rhan, mae rhaid i ni siarad allan, um, a mae rhaid i ni galw hiliaeth mas bob tro da ni'n weld o, achos da ni wedi tueddu, o dwi'n dwi, gwybod, dwi wedi cael profiadau hiliol a jyst wedi feddwl, oh my gosh, mae hynna jyst keep quiet, deud dim, head down, keep working, ond um, dydy hynna ddim yn ddigon dda ddim mwy. Mae rhaid ni, fel mae Tywda wedi dweud, mae pethau just, wnaethon nhw byth wella os na da ni'n actually cymryd rhan yn y newid, gwneud pethau sy'n mynd i achosi newidiadau. Ie, yeah, na, mae'n sicr. Mae'n amwyr am bob dim, yn dweud. Um, a mae um, cwestiwn arall um, tebyg really am sefydliadau Cymraeg ni yn sôn am um, prosiect mas ar y maes yr Eisteddfod Genedlaethol am hwnna'n brosiect sy'n um, edrych ar fywydau a hanesion um, pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws um, trwy'r Gymraeg yn yr Eisteddfod. Um, a maen nhw'n gofyn Oes 'na unrhyw beth tebyg yn digwydd o fewn dathliadau neu gwyliau Cymraeg i ddathlu hanes pobl ddu yng Nghymru? Yym, a os ddim, ydych chi'n um, meddwl bydde hwnna'n rhywbeth um, positif? Ie, yeah, dwi'n dwi, credu bys fe'n rhywbeth positif. Um, dwi'n dwi meddwl bod na lot o fydd ynglyn â wneud y cymdeithas yn fwy gynhwysol. Dwi'n gwybod weithiau bod pobl yn edrych ar um, datganadau personol pobl o ran hil, um, rhyw, oedran ac anabledd ac yn tueddu edrych ar un yn lle'r llall neu'n meddwl os dyn ni'n hyrwyddo un, dyn ni methu wneud y llall. Ond dwi'n meddwl bod rhaid, well, mae rhaid i ni edrych ar bob dim gyda'i gilydd, nid, nid pobl o un datganiad ydyn ni. Felly Felly mae angen mislif a gynhwysol. Um, fi'n meddwl um, yr unig pryder bys y gen i yw fod na gyfle i ni ond sôn amdano fe unwaith o fewn, o fewn y, um, y gwaith yna. Bys ni ddim eisiau um, i ni edrych ar rhywbeth fel um, Black History Month, um, bod ni ddim ond yn dathlu rhywbeth unwaith neu am amser penodol. Fes ni eisiau gweld rhywbeth mwy hir dymor, fwy sydd wedi cael ei gwreiddio yn, yn, yn, yn gweithgareddau'r um, eisteddfod, dwi'n meddwl. A to dan neu Natalie? Ie, os gynnaf fi ddim byd i adio i yna rili, dwi'n cytuno gyda beth mae Savannah wedi ddeud, ond um, ie, mae hynna'n un um, lle gallan ni feddwl am wneud rhywbeth just i codi um, y gwybodaeth um, bod pobl di yn gallu fod yn rhan o hyn. Dwi'n cytuno. Um, Mae'n syniad da. Mae'n rhywbeth fysa'n gallu helpu pobl du um, ymuno um, a sort of bod yn rhan o presennol a dyfodol Cymru. Um, yeah. Yeah. A just i ychwanegu hwnna hefyd, byse, dwi'n dwi cofio eisteddfod yng Nghaerdydd a o'n i, o'n i wir wedi mwynhau hwnna, oherwydd oedd lot o bobl o gefndiroedd gwahanol ar y hmm. maes. Um, Ti'n gwybod, es i eisteddfod llan rhws y flwyddyn, flwyddyn ar ôl, a oedd y newid ynglyn â pwy oedd, di, pwy oedd ar y maes yn anferth. Dwi'n gwybod hefyd oedd falle oedd rôl, um, oherwydd oedd cost, ddim cost ar gael yng Nghaerdydd, a wedyn oedd cost yn Llanrwys neu yn yr ardaloedd o'n nhw'n gwahanol iawn. Ond dwi'n meddwl os dyn ni wir eisiau wneud i'r eiseddfod edrych yn fwy gynhwysol, os dyn ni wir eisiau gweld newid, um, mae'r mae posibilrwydd o gael um, neu o dathlu gwahanol yn gwahaniaethau yn medru bod yn um, o fydd iawn. Ie, yeah. yn sicr. Um, Owen, um, cwestiwn arall ynglyn â um, mae'n um, gwersi Cymraeg i oedolion um, a sut dyn ni'n sicrhau bod reina yn um, amgylchedd croesawgar um, a chynhwysol a saff i, um, i bobl ddi a, a chymunedau croenliw, achos um, maen nhw'n rhoi'r enghraifft o yn y dosbarth cyntaf fel arfer, mae'r cwestiwn yna o ble dych chi'n dod yn wreiddiol, um, ac yn amlwg mae pobl sydd wedi cael profiad o'r cwestiwn yna yn cael ei ofyn mewn, mewn ffordd hiliol, um, neu mae, ti'n meddwl bod e gyda, um, mae yna um, arwydd y cad gwahanol iddo fe, wrth gwrs. Um, felly, ie, yeah, um, sa'n gwybod beth ydych chi'n meddwl o ran sicrhau bod um, y gwersi a'r gweithgareddau yna yn, yn gynhwysol i bawb. Mae hynna'n anodd achos um, os ti'n mynd i fewn i wers gyda pobl eraill, pobl, so bod, um, gallwch chi ddim um, uh, uh, rheoli beth mae pobl eraill yn mynd i ddweud neu mynd i gofyn. Um, dwi wedi bod jyst bod yn digwilydd fy hun yn y gorffennol pan mae pobl wedi yy deud weithiau bod nhw'n oh my gosh ti'n siarad Cymraeg a dwi wedi dweud wel mae fy nghroen i'n lliw arall a mae ymennydd fi'n gweithio ar un peth a neu joc ohoni rili. Dwi'm yn gwybod os mae hynna'n wastad yn peth da ond dyna sut o'n i wedi copio yn y gorffennol gyda pethau fel 'na fy hun. Yym dwi'n meddwl bod o'n jyst yn amser pan mae pobl yn dechrau arfer weld fwy o pobl yn siarad Cymraeg neu ceisio siarad Cymraeg yym a fydd o ddim yn peth mor od iddyn nhw, mor rhyfedd, ella fy' nhw ddim yn feddwl am gofyn y cwestiwn yna. Hmm. Yym, ond fi fy hun, does gyda fi ddim problem siarad efo siarad efo pobl am y diwylliant Jamaican sydd gynna i hefyd. Yym, dwi'n ddi- dwi'n barod i siarad am hynna. Yym, ond dwi isio pobl sylweddoli na Cymra- fod Cymraes ydw i Ie. hefyd. Yym, ond dwi, dwi ddim yn gwybod sut i newid hynna dros nos. dwi'n meddwl bod hwnna rhywbeth hir dymor sy'n gorfod mm. uh, newid sut mae pobl yn feddwl am pobl di yng Nghymru pan maen nhw'n weld ni. Ie, yeah. Toda, gen ti um, syniadau am hynny? Um, swn i'n dweud yr peth pwysica yn yr amgylchedd fatha gwersi Cymraeg ydy'r person sy'n dysgu'r gwersi yym i helpu pawb bod yn yym yy comfortable i i pawb ga'l achos fel nath Natalie ddeud fe- dio'm i fyny i ni i rheoli be' ma' pobol yn ddeud na meddwl ond yym ma'r persi- sy'n person sy'n dysgu'r gwersi efo yy bach mwy o yym control o rhan be mae pobl yn dweud a sut agwedda maen nhw'n maen nhw'n ddangos. So dwi'n meddwl bod o'n bwysig i gael rhywun a um, yeah, sy'n sy gallu gwneud yr amgylchedd yn rhywbeth um, i bawb gael enjoyo. Mm. Yeah. Eto dwi'n meddwl mae'n mynd nôl at, uh, um, fel mae Todd a Natalie wedi dweud, mae'n mynd nôl i'r athrawon, be maen nhw'n ddysgu, sut maen nhw'n ddysgu, um, os maen nhw yn, mae'n rhaid nhw uh, darllen uh, dosbarth, gweld be beth sy'n gweithio i nhw, sut mae orau i nhw ddysgu hefyd, um, yn ffurfiol ac yn anffurfiol. Um, dwi'n cytuno weithiau bod rhai cwestiynau yn medru bod yn anodd, ond falle bod pobl gwyn ddim erioed i cydnabod hynny. Uh, ond dwi'n meddwl mae yna rôl falle i bobl gwestiynu um, fod angen i bobl um, cymryd mewn i ystyriaeth um, breidir pobl gwyn o ran sut maen nhw am siale, uh, creu sialens weithiau. Hmm. Ond mm. mae rhaid cydnabod, nid, nid eisiau gael ein trin yn gwahanol ydyn ni. Um, dyn ni ond eisiau sicrhau bod, bod ni'n cael yr un cyfle i teimlo'n gyfforddus o fewn y dosbarth Cymraeg hefyd, um, bod ni ddim yn cael ein gwahaniaethu. Ie yeah, bod y cyfrifoldeb yna ar um, ar, ar y person gwyn yn y sefyllfa i sort of, mae'n bod, peidio bod yn amddiffynol, um, dwi'n meddwl yn does, a, um, ac i rando yn amlwg. Um, a wedyn, um, falle, um, cwestiwn olaf felly o'r, um, o'r chat sydd gen ni, ydy, um, Ydych chi'n meddwl bod heriau yn bodoli ar gyfer rhieni o leiafrifoedd ethnig sydd eisiau gweld addysg Gymraeg i'w plant nhw? Um, a beth yw'r heriau hynny a sut ydych chi'n meddwl gallwn ni datrys nhw? Pwy sy'n eisiau cychwyn? Ie, dwi'n hapus i gychwyn. Um, dwi'n meddwl bod yna heriau mawr yn bodoli ar ran rhieni o leiafrifau ethnig. Um, yn rhan helaeth o'r amser, dyn nhw falle ddim wedi bod drwy addysg Gymraeg, ac felly mae'n rhywbeth hollol newydd. Uh, Mae'r ffaith bod chi'n danfon blant i ysgol yn rhywbeth nawr yn ei hun, os ydych chi ddim yn deall be maen nhw'n ddysgu a ydych chi'n methu cynorthwyo be nhw i ddysgu hefyd, mae hynny'n medru cael sialensen mawr, yn enwedig os ydych chi yn cymryd mewn i ystyriaeth, ystyriaeth strwythurau hiliol hefyd. Um, a dwi'n gwybod falle bod rhieni o leiafrifoedd ethnig yn cydnabod hynny, ond weithiau ydych chi'n methu mynegu hynny at athrawon gwyn neu i bobl, bobl eraill. Ac felly, dych chi ddim eisiau gael eich plant chi, gael eich trin nhw'n gwahanol, mm. ond dych chi yn, dych chi yn cydnabod bod yna mynd i bod sialensau neu rwystrau ychwanegol iddyn nhw. Um, felly, dwi'n meddwl bod yn mynd nôl ynglyn â'r heriau a sut mae'n mynd i ddatrys nhw. Dwi'n meddwl bod angen i ni sicrhau bod y cymorth ar gael ar gyfer teuluoedd os maen nhw yn penderfynu danfon plant nhw i ysgol Gymraeg. Um, mae hynny, mae hynny medru bod o ran um, yr ysgolion yn y cymunedau, um, neu mewn ffordd berthnasol mae'r ysgol yn meddwl um, bys yn help. So dwi'n meddwl bod mae yna heriau wir yn bodoli. Um, dim gen i'r atebion, ond dwi'n meddwl bod, bod yna mwy fedrwn ni wneud fel cymdeithas yr iaith Cymraeg i ddod at ein gilydd. Natalie neu Toda? Ie, yeah, dwi'n cytuno gyda Savannah. Mae'n mae e'n um, mae e'n anodd yn cymorth ydy'r peth bod uh, teuluoedd mae'n gallu siarad ar rhywun, gallu siarad gyda rhywun am sut maen nhw'n teimlo, sut mae pethau'n fynd, Yym, fe- dwi'n credu bod fi a Tode wedi cael profiadau yym eitha' debyg achos yym yn y gogledd ges i fy magu hefyd mewn pentre bach yym ac ar un pryd fi oedd yr unig person yym disgybl du yn yr ysgol yym a na- ma' gynna fi chwiorydd a mi nath nhw ddod lan yy i'r ysgol hefyd ond ma' nw ma' ma'r un yy nes ato fi ma' hi'n pedwar blwyddyn yn fengach. Yym felly j- yy po- yy sori y pwynt dwi'n trio neud ydi yym ar ôl dipyn t'mo' pobol yn deud pethe o ma' dy gwallt di'n o ma' dy gwallt di'n wierd a yym beth wt ti'n bita a t'mo' gofyn cwestiyna rili od jyst am y ffaith bod chi'n ddu, ar ôl dipyn, ma' ma' hy- ti'n colli hyder, ti isio cuddiad, ti ddim isio pobl edrych arnoch chi. T'mod dwi 'di cael pobl yn syllu arna i ar y stryd, wedyn mynd i ysgol a gorfod gwrando ar yr athro yy neu athrawes yn darllen pethe fel of mice and men a defnyddio'r N-word yn y dosbarth fel fod o'n dim byd. a doedd 'na ddim sgyrsiau adeg yna am pethau fel 'na. Felly... a doedd neb i fi sh- mynd atyn nhw a ddeud o'n i'n anghyfforddus efo hynna. Yym, ac o- wnes i wneud yym gwaith fi dri drwy'r gyfrwng Cymraeg, yym, ond ges i fy an- ho- anwybyddu. Um, a dwi'n meddwl dyna be yn y byd modern nawr, da ni eisiau newid pethau fel yna. Dwi'n dwi, falch i ddeud, ti'n bod, i meibion fi yn ysgol nhw, mae'r prifathro wedi gwneud yn siŵr bod na addysg um, pobl ddi, bod o um, mae o wedi cael lo- lot... llawer o sgyrsiau gyda fi am y peth 'ma. Dwi'n gwybod galla meibion fi mynd i'r prifathro os maen nhw eisiau i cael sgwrs gyda fo am y pethau 'ma. Yym, a dwi'n falch bod hwnna yn ei le iddyn nhw. Tibod, ond jyst... so fysa fo wedi bod yn neis i fi cael hynna, ond ces i ddim. Mm, dwi'n cych... dwi'n cytuno. Dwi'n meddwl bod um,

o cefndir leiafrif i i gael siarad i ysgolion yym a gael y trafodaeth yma i i newid pethau. Ie yym achos os dyn nhw'm yn siarad amdano peth sydd yn wneud yr ysgol wybod a gallu newid pethau i i wneud bob dim yn sort of equitable.

iaith a wedyn fel ymgyrchwyr gwrth-hiliaeth, yym sut dych chi'n meddwl gallwn ni yng Nghymru yym wella yym sut 'dyn ni'n cyd-weithio ac yn cyd-ymgyrchu yym gyda'n gilydd a a sicrhau bod y mudiadau ac ymgyrchwyr gwahanol yn yym yn yn adeiladu undod rhyngddyn nhw? Yym sa i'n gwbod pwy sy eisiau cychwyn? Dwi'n meddwl yym os 'dach chi'm yn dim yn meindio fi neidio i fewn o ran swyddi fel arfer bo' chi'n hysbysebu am pobol BEIN yym o i i i ne' ddau o swyddi sy'n yym allweddol i yy fod yn cynhwysol i pobol yn eich cymdeithas chi yym. dwi'n meddwl gweithio gyda um, mudiadau eraill hefyd i weld beth maen nhw'n wneud. Um, fel er enghraifft, gylla, dwi'n siŵr bod chi'n barod, ond fel Cymdeithas yr Iaith yn gweithio gyda Plaid Cymru, gyda S4C, um, gyda cyngo- yym Cyngor Hil Cymru, e- elusennau fel 'a fel yna hefyd yym a gofyn cwestiyna gofyn yy yy bob hyn a hyn yy ydan ni'n cynrychioli pawb yn y cymdeithas sut 'dan ni'n cynrychioli nw ydi o'n negyddol neu ydi o'n o- oes 'na pethe peth- petha positif yn mynd ymlaen? Hmm. Sorry. na, na, na, yn sicr um, at y da, defnyddiol. Um, Savannah? Ie, yeah, dwi'n dwi, dwi cytuno gyda beth mae Natalie wedi dweud. Dwi'n meddwl bod, um, dyn ni wedi gweld bod bach mwy o gynrychiolaeth um, gwahanol o fewn mediadau Cymraeg y flwyddyn yma. fydd i gweld bach mwy o hysbysebau ynglyn â falle swyddi byse bobl o lleiafrif e-, ethnig yn fwy debygol i fynd amdano. Um, felly falle bod hynny wedi gwneud newid, ond mae yna modd i mediadau Cymraeg dod at ei gilydd yn aml mae gyda nhw'r un broblemau o ran hil. Um, felly bod yna um, lot o trafodaethau um, ddefnyddiol yn medru digwydd yna, dwi'n meddwl. Um, ond dwi'n deall fod yna anhawster fod yn mudiad sy'n sy mudiad gwyn, falle, heb gynrychiolaeth. Um, ond, ond fi yn gwybod bod angen i ni dorri'r cilch rhywbryd. Um, ac felly dwi'n meddwl, falle, drwy um, edrych ar mudiadau yn gwahanol, um, falle uh, wrth edrych ar addysg neu gweithgareddau yn y cymuned, um, neu fel oedd Natalie'n dweud, hysbysebau um, swyddi neu drwy cyfryngau neu negeseuon mae'r mudiad am trosglwyddo, ti'n gwybod be maen nhw'n sefyll am neu be maen nhw am gyflawni, um, dwi'n meddwl bod hwnna'n ddefnyddiol a meddwl yn hir dymor eto, um, a dyna'r unig ffordd rili really, byse medru greu newid. Um, dwi'n meddwl falle wrth edrych ar um, waith y Comisiynydd Cenedlaethau Dyfodol Cymru hefyd yn ffordd o sicrhau bod gwir newid yn digwydd, um, bod yna cydweithio, falle, ddim yn unig o ran um, y mudiadau Cymraeg gwahanol, ond hefyd o ran cymunedau um, lleiafrif ethnig i sicrhau bod nhw'n gael llais a um, bod dynasyddiaeth felly i bawb. Yeah. A Toda? Mae savanna Natalie wedi dweud o'n perffaith. Uh, Fedra i'm adio ddim byd mwy at hynny, dwi'n meddwl. Wel, ie, yeah, fi'n um, fi meddwl bod y pwyntiau fyna wedi bod yn rili really defnyddiol a fi'n meddwl mae'r um, ma pwynt rili really pwysig yna o sicrhau bod e ddim jyst yn rhywbeth dros dro neu mae ddim jyst yn rhywbeth mae pobl yn trio wneud rhywbeth amdano fe jyst achos mae rhywbeth wedi bod yn y newyddion neu, neu fel o'ch chi'n dweud fel mis hanes pobl ddi ond bod e'n rhywbeth bod ni'n gallu a, a bod ni'n gorfod wneud dros amser a trwy gydol y flwyddyn um, a cymryd amser i, i trio cael pethau'n pethau iawn really um, a bod e ddim yn rhywbeth sy'n mynd i um, ddigwydd dros nos um, o ran adeiladu'r dealltwriaeth yna a'r undod rhwng, rhwng gwahanol cymunedau. Um, Sa'n gwybod os um, oes yna unrhyw beth arall hoffai um, un ohonych chi ddweud, um, rhywbeth ni ddim wedi cyfro heno, neu um, hoffech chi jyst ychwanegu at y sgwrs? Swn i jyst hoffi ddeud bod fi'n ddiolchgar iawn bod chi wedi yym gwneud y cyfarfod hyn a bod chi wedi roid yym amser i ni cael siarad yy i fi fy hun ma' o'n dwi'n fishi iawn ar y funud a does dim llawer o amser gyda fi gan bo' fi'n hyfforddi ond mi roedd hyn hwn yn rwbath bwysig iawn i fi oeddach chi wedi roid y gwahoddiad acho- o'n i isio ateb hynna um, a, a fod yn rhan o hyn, so dwi'n ddiolchgar iawn. Well, diolch yn fwy i ti am, am fod yn rhan ohono fe. Um, Savannah neu Toda, sy'n gwybod os mae a Saesnau yn rhywbeth ychwanegol hoffech chi ddweud? Eto fel Natalie, dwi jyst yn croesawu fod Cymdeithas yr Iaith a yn hapus i gael y sgwrs agored yma. dwi'n meddwl bod, bod angen i ni gael y sgyrsiau yma weithio mewn rhan hyfforddus, ond dim ond trwy gael y sgyrsiau yma rydyn ni'n medru dysgu. Um, maen nhw yn mor bwysig oherwydd mae bobl o lleiafrif, um, lleiafrif ethnig heb cael cyfle i gynnig llais um, lot o amser ac felly dwi'n meddwl fod um, bod y platfform yma yn, yn ddangos bod pethau'n newid, bod pobl yn fodlon gwrando a maen nhw wir eisiau gweld newid. Felly, um, ia, dwi'n edrych ymlaen at gweld sut mae, um, sut mae Cymdeithas y Iaith, iaith yn symud mlaen gyda'r manifesto a be maen nhw, be maen nhw medru gyflawni, really. A Toda? Yr un peth, really. Um, dwi wedi enjoyo siarad amdan hyn. Um, A ie, yeah, diolch am y cynnig. Wel, ie, yeah, um, eto, diolch yn fwy i chi, um, i chi'ch tri am, am ddod a rannu um, profiadau, syniadau chi. Fi'n meddwl, um, mae hwnna wedi bod yn um, trafodaeth um, really dda. Um, mae ma, ma cyfraniadau chi jyst wedi bod mor dreifgar a fi'n meddwl um, ie, jyst yn rili dda gallu dechrau mynd i'r afael gyda rai o'r pynciau yma. Ond wrth gwrs, ie, fel mae'n rhai pwysleisio, mae dim ond cychwyn trafodaeth yw heno. Bydde ddim modd um, wneud cyfiawnder ar holl faterion yma mewn, mewn un sgwrs neu un digwyddiad. Felly, um, dwi'n rili really gobeithio um, i ni fel Cymdeithas yr Iaith ac i chi ac i um, bawb sy 'di bod fan hyn heno yym ac yn ehangach o fewn mudiadau Cymraeg a yym mudiadau Cymreig hefyd bod yym bod hyn jyst yn gychwyn ar y drafodaeth hirach yna yym a bod ni'n parhau i i drafod gyda'n gilydd, i wrando, i ddysgu, i gydweithio ac i gyd-sefyll. Um, felly, um, mae cwpl o bobl wedi gofyn yn y chat os fydd y digwyddiad yma ar gael um, rhywle i wylio eto, felly um, ie, gallai gadarnhau um, bod ni yn mynd i fod yn rannu hyn ar-lein. Um, a um, ie, felly bydd modd i chi rannu hynny a gobeithio um, bydd hyn yn rhan o um, mwy o ddigwyddiadau yn y dyfodol lle ni'n gallu trafod y materion yma. Um, Mae wastad bach yn rhyfedd wneud digwyddiadau Zoom achos chi methu cael fel clap go iawn yym i'r siaradwyr. Ond yym jyst eisiau dweud yym diolch yn fawr i chi'ch dri, Savannah, Toda yym a Natalie. Yym mae 'di bod yn ddigwyddiad yym rili werth wneud fi'n meddwl, yym a fel o'n i'n dweud dyma yym jyst megis cychwyn ydyn ni. Felly yym ie diolch yn fawr pawb am ddod yym a os yym hoffech chi fod yn rhan o'r gwaith ma' Cymdeithas yr Iaith yn wneud i ymgyrchu dros Dinasoedd Iaith Gymraeg i Bawb, gallwch chi um, ymuno gyda ni wrth gwrs os chi'n mynd i Cymdeithas Doc Cymru um, blaen Saes Ymelodi. Um, neu hefyd um, mae croeso i chi gysylltu gyda ni os ydych chi eisiau um, trafod y materion yma ymhellach neu, um, neu cydweithio arnyn nhw, gallwch chi cysylltu gyda ni ar um, Facebook, Instagram, Twitter neu dros e-bost ar um, post at cymdeithas.cymru. Felly um, gobeithio gallu um, dyfynhau y drafodaeth a'r gwaith yma yn y dyfodol. Ond ie, yeah, diolch yn fawr i chi gyd um, a noswaith dda. Diolch Mabli. Diolch. Diolch.